Il-kamra tas-sodda tiegħi kienet tiġi eżatt fuq dik il-kmajra mudlama. Ġie l-ewwel lejl u għamilt il-ħeġġa li ntajjar dawn il-ħsibijiet koroh. Raddejt is-salib, għedt talba żgħira u rqadt. Kif ġa għedt, jien ma kont naf xejn fuq l-imgħoddi tad-dar, iżda xi ħaġa li ma tidhirx kienet qiegħda tiġbidli ħsiebi lejn dik il-kamra mudlama u umda. Dan il-ħsieb kien beda jsaltan fuqi u bla ma ridt sibt ruħi l-sir tal-qawwa tiegħu. L-ewwel lejl u l-ġimgħa ta' wara kollox mar ħarir u ma ġara xejn. Għalhekk warrabt il-ħsibijiet ħżiena li daħluli f'moħħi fuq din id-dar. Lejla waħda, wara l-ikel, dħalt bħas-soltu f'kamarti. Dħalt fis-sodda u qbadt ktieb u bdejt naqra. Il-ktieb kien sabiħ u msaħħar b'dak li kont qed naqra, u ma rajtx il-ħin għaddej kieku l-alloġġ tal-pindlu ma daqx nofs il-lejl. Bilkemm kien spiċċa jinstema' d-diwi tal-qanpiena li ma smajtx ħoss jixbah ċekċik ta' ktajjen ġej minn dik il-kamra żgħira u mudlama ta' taħti. Qgħadt sieket u bla nitniffes. Wara xi sekondi, il-ħoss waħxi reġa' beda jinstema'. Għedt idejja wara widnejja biex inkun nista' nisma' aħjar u qomt bilqiegħda fis-sodda. Għajnejja mberqa bla ma niċċaqlaq, kont qisni statwa. Xi sekondi wara smajt għall-ewwel darba karba li tidħol fil-qalb. Qabadni biża', tkexkixa ġriet miegħi u ġismi qam xewk xewk. Iżda għamilt l-almu u b'talba żgħira lill-Madonna fuq fommi, qbist mis-sodda u bil-qajla l-qajjilha ħriġt mill-kamra u mort fil-kamra tal-ikel. Kont naf li ommi u missieri reqdin. Għamilt il-ħsieb li mmur ngħidilhom iżda malajr tajjart u l-ħsieb għax bżajt li naħsadhom. Għalhekk bla ma għamilt l-iċken ħoss, ftaħt l-armarju u ħadt minnu rivolver. Billi d-dar kienet imwarrba, missieri kien ħaseb għal arma tan-nar biex jekk xi ħadd ifettillu jiġi jisraqna, inkunu nistgħu niddefendu ruħna. Kemm kemm nitħarrek, dħalt fil-kċina u ħadt xemgħa u sulfarini. Bil-mod tlaqt lejn dik il-kamra mudlama. Kinitx il-kurżità, il-bluha taż-żgħożija jew id-destin, jien ma nafx x'kien qed jimbuttani li nieħu din id-deċiżjoni. Bla ma għamilt l-iċken ħoss ftaħt il-bwejba tal-kamra mudlama u ċċassajt inħares fid-dlam. Xejn ma kien jidher. Il-kamra kienet battala. Ebda ħoss ma kien jinstema'. Wara li għajnejja draw id-dalma, dħalt fuq ponot subgħajja fil-kamra u għalaqt il-bieb warajja. Xegħelt ix-xemgħa u bla ma nitniffes qgħadt nistenna x'sejjer jiġri. Il-ħin stħajjiltu għomor. Waħħalt għajnejja lejn ir-rokna tal-kamra l-aktar li kienet mudlama. F'daqqa waħda intbaħt li fewġa ħafifa kienet qed tmelles l-ilsien tan-nar tax-xemgħa. Ma kien hemm ebda tieqa jew toqba minn fejn ir-riħ seta' jidħol. Ftit wara l-fjamma bdiet tonqos u tiċkien sa ma saret bħal miċċa kaħla. Għamilt l-għalmu u żammejt tajjeb ir-revolver. Riġlejja bħalissa mru mal-art u għoqla telgħatli fi grieżmi. Il-kamra mtliet b'xi ħaġa li ma tidhirx u bdejt nisma' ħoss. Ħoss li kont smajtu qabel. Ċlin, ċlin. Bħalikieku xi ħadd kien miexi bil-ktajjen marbutin ma' saqajh. Ksaħt. Tkexkixt u mmutajt. Il-kamra kienet dalma waħda ħlief għal dik in-nitfa ta' dawl blu daqs ċiċra tax-xemgħa. Xi ħaġa fil-qiegħ tar-rokna ġibditli għajnejja. Ħarist u rajt dehra li bikkmitni. Xi ħaġa iddiet fl-art. Ma ridtx nemmen lili nnifsi. B'idejja mreda u rokkt għajnejja. Kont qed nara tajjeb? Ix xi ħaġa tleqq inbidlet f'dija li dawlet il-kamra kollha. Dehra tal-biża' u waħxija tfaċċat quddiem għajnejja. Għamilt ħilti biex ngħatti għajnejja, ġismi jibbies, ippruvajt inċaqlaq saqajja, kienu qishom weħlu mal-art. Ġieni l-ħsieb li ngħajjat, xi ħaġa kienet qed tifgani. Il-qawwa tad-dija issa kienet waqfet u stajt nilmaħ bħal għamla ta' bniedem. Dell ta' bniedem imdaħħan u mkeffen fid-dija. Raġel xiħ bil-leħja tbajjad sa nofs sidru kien marbut bil-ktajjen u qed iżomm kaxxa żgħira bħal dawk li jqiegħdu d-deheb fiha. Hu kien mixħut fuq ftit tiben fl-art. Sammart iżjed għajnejja u lmaħt li sider ix-xwejjaħ kien imċappas bid-demm. F'nofs sidru kellu tiċrita bħallikieku daqqa ta' stallett. B'rogħda fuqi ħarrikt xufftejja u tlabt l-għajnuna lill-Mulej. Ħassejt il-ħeġġa terġa' titwieled fija u għamilt il-ħila u bir-revolver immirajtha 'l fuq ix-xiħ. Staqsejtu. F'isem is-Salib Imqaddes, int x'int u xi jfisser dan kollu? L-ispirtu tax-xbejjaħ, b'leħen li juri li kien muġugħ, wissieni, Din ir-ruħ tiegħi ġo din id-dar minsija u tal-biża'. Jien ġejt misruq, maqtul. Kienet lejla xitwija. Ir-riħ kien jonfoħ u jvenven. Ix-xita kienet nieżla bil-qliel, ragħti karwat, u s-sema iswed kien ta' sikwit jiċċarrat bi sriep tan-nar. Raġel twil u mgħaddam, imleflef ġo mantell iswed, qabeż għal ġo l-bitħa u daħal fuqi. Jien kont magħruf li kelli xi solt billi dejjem kont għaqli u kont ngħix waħdi. Ir-raġel tal-mantell inxteħet fuqi u b'daqqa ta' stallett li fidli sitri u ħallieni mmut mgħarraq f'demmi. Huwa seraqni u rnexxielu jaħrab mingħajr ma jinqabad. Dan ġara fi żmien is-Sultan Pinto u l-ġrajja tiegħi kexkxet lil Malta kollha. Id-dnub ma jorqodx, u l-ispirtu tiegħi jkexkex lil din id-dar għal dejjem. Ħallini, u warrab minn hawn jekk ma tridx tmut xi mewta tal-biża'. L-ispirtu jiddi u mċappas bid-demm ipprova jiċċaqlaq u jersaq lejja. Għamilt il-ħeġġa, għollejt idejja, raddejt is-salib, u bla ma tlift żmien sparajt ir-revolver. Id-dehra għebet. Il-ħoss tal-isperatura qajjem lil missieri u lil ommi. Dawn qabżu mis-sodda u marru jiġru f'kamarti. Ma sabunix. Daru l-kmamar kollha, Kien kollu għal xejn. Fl-aħħar niżlu fil-kantina. Kienet battala. Huma u telgħin it-taraġ xammew riħa ta' porvli ġejja mill-kamra l-mundlama. Fetħu l-bieb u sabuni mixħut mal-art. Ġarrewni f'kamarti u sqewni ftit whiskey. Dan kollu sirt nafu wara mingħandu għax jien wara l-isparatura intlift minn sensija. L-għada qomt għedt hekk u hekk. Missieri mar kera karozzin biex infittxu nitilqu minn dik id-dar waħxija. Fuq dak li kien ġara, bla telf ta' żmien, missieri u ommi ddeċidew li jħallu malajr dik id-dar. Is-sema kien iħammar bix-xemx tiela'. L-għasafar kienu jimlew l-ajru bit-tpispiż ferrieħi tagħhom meta aħna fil-karozzin konna qegħdin inserrpu qalb ir-raba' għammiel tan-Naxxar sejrin lejn il-belt. Xi bdiewa bieżla kienu ġa qegħdin jaħdmu fir-raba'. Dawn, aħna u għaddejjin, sellmu lil missieri hekk kif lemħuh. Ma domniex ma wasalna l-belt fid-dar tagħna li kienet tħares fuq il-Port il-Kbir. It-taqlib tad-dar għen ħafna biex nessieni l-biża' u t-tkexkix li kont għaddejt minnu l-lejl ta' qabel. Tfajt għajnejja fuq xbieha tal-Madonna u rrangrazzjajtha talli kienet ħelsitni minn għawġ hekk kbir. U hemm tintemm l-istorja tagħna.